Ko te ngākau tū wera atu tēnei ki Ranginui e tū nei ki Papatuanuku e takoto nei. Kai te ngā ereere tangata e tuitui mai ana i ngā ere i a rāua ki a rāua, tēnā uiui mai nei tātou. Ki Nootaʻi, ki Wānangataʻi, Ki tangita i tātou i ō tātou mate o te wā, hei te uiuinga o Matariki whakateretere atu ai i te waka o Tamarereti. Koutou o te pō ki koutou, tātou o te ao ki tātou. Tēnā rā tātou katoa. Ko Lana Te Piki Roulton tēnei e mihi kau atu ana ki a koutou e te iwi, ā, e arataki ana i tēnei wā anga o Te Kupu o Te Uru. Koia nei ko te waka kaonga o ngā kōrero o ngā pūrongo kua ua ake i te wiki, ā, i roto mai i ō Te Reo o Te Uru. Nō reira rā, ki tauri ake tātou i tēnei wā, ā, ki te pūrongo tuatahi o te wiki. Koia nei rā, ko te rangi waka nui, e rangi mauma, arā, e rangi whakaaweawe hoki te uki o nāianei rangi, te reanga o nāianei rangi ki ngā mahi a Tā Māui Pōmare. Anei a Eruera Rerekura me te pūrongo. E uiuinga i te kikokiko e Wakamaumaara i te rā o Tā Māui Pōmare ki te marae o Ōwai ki Whaitara. E ara i te mea kua noo tārewa te kaupapa nei nā te mate urutā, engari tē taea te waka piripiri mai ngā tāngata i roto i ngā wā tau kua uri. Ahakoa kua tārewa a Kānohinei, kua tū tonu te rā. Ia te tau i aua whā tau, na ka tū ki runga i ngā live feeds. Nō reira, kua tutuki tonu te rā, engari kia tae a Kānohi mai, a Tīnana mai kia rongo, kia kite i ngā kānohi, kia rongo tonu i ngā kōrero. Te mea, e hāngai tonu ana tā Pāora i ana mahi i tēnei rangi tonu. Mō tēnei mokopuna uri o tā Māui, e īkaka ana a ia kua oki mai ngā iwi o Taranaki ki te waka nui i tōna tūpuna. It's been a long four years in isolation from one another.

He rautaki me kua, kua wānangahia, kua rongona katoa te whare ā ētahi whakaaro ā kia, kia kōkiri whakamua nei. I roto i ōna wā ei Minita Take Auora, ko tōna waenga matua ki te waka kore i te kaikiritanga me te tōritetanga.

Hei tāna anō, me mātau ka tika ēnei tamariki ki te ītori o tēnei rohe me ngā mahi a tā Māui i roto i te marau mātauranga o ngā kura o Taranaki. The legacy of Tā Māui and his generation of trailblazing Māori leaders at a time when we were

Tēnā rā koe Ēru. Koia rā ko te rā o Māui Pōmare e whakauiui ana i te tini, i ana uki anō hoki, hei wānanga tahi, hei noho tahi, hei kōrerorero i ēnei take o te wā, āe rā, ka oki atu ngā whakaaro, ngā mahara ki te wā o tā Māui Pōmare, engari hoki ka Ka whai whakaaro ki ngā take o nāianei rangi me te āhua o te o te kapo ake i ngā whakaaro o tā Māui Pōmarema, ei whakaaweawe i a tātou, ei ārahi mai i a tātou i roto i ā tātou mahi o nāianei rangi me te. whai rongoā pea ki ēteʻi o ngā take o te wā. Me te mea nei koira te maʻi nui a Tā Māui Pōmare i tana takaī atu i te ara o Tāwaki mō te ao auora, te ao rongoa, ā, tana tae atu ki te ware pāremata hei Minita mō ngā Take Auora, koia rā e whakatauira mai ana ki a tātou, ki ea mana ai te reo o te Māori, ā, ki ea Ko ea te wa i rangona ai te reo o te Maori, mena kare ano e rangona ana i te ao auora i i era take o te o te waiora o te tangata, a tera pea koira te wa i me noo te tangata, a me noo-oki ko te wakaaro, me noo-oki ko te reo Maori, a e rite mai era wakaritenga ki tātou te iwi Māori e noho nei. Hoi anō, koia rā ko te rā o Māui Pōmare koinei o ki tātou, ā, ka kāwai whakaaro, ka ruku i te kōrero. E te iwi, ko te pūrongo tuarua i te wā nei, e uri ana te aro ā, ki te rūnga o te whenua, ā, ki te whiunga o ngā ringa, arā, koia rā ko te mahi kapaaka, ā, tēnei nā ko te pae rangatahi i te tau 2023 tū ake ai ki Te Āwera. Anei a Phoenix Manly Green me te pūrongo. I karapinepine atu ngā uri o te kāui maunga ki te ware o Ruaputaanga i Te Āwera i Taranaki. Neke atu te kota imano tangata i rā iri atu ki te tautoko i ngā kapa i aka i te aka o Tānerore a Inetereia. ki te Pae Rangatahi, 2023. Tū mai rā te kāhui maunga. Ka kite rā i te māia o te tū, i te pakari o te tū, ā, me te mārama anō hoki ki tā rātou e haka nei, e waiata nei. Ā, he maha hoki ngā kaupapa o te raupatu, Ā, ka rongo i tēnei rā, ā, me te huhua o ngā mate, ā, i waenganui, ā, i a rātou. Ā, engari ko te mea nui, ka kite, ka rongo, ā, i te wairua hākoakoa hai roto i ā tātou tamariki, e pīkautia nei ngā tikanga aku i mā a Koroma. Ā, e mea ana te kōrero, ā, tū mai Taranaki, tiketike mai rā tātou. Ā, nō reira ka kite ā, i te whakatinanatanga ā, o tērā whakatau ā, taukī ā, i waenganui ā, i ō tātou tamariki. Ka whakaūa ngā kura a o Matua o Te Tai Aū-ā-uru o Taranaki i te riri ki te kāwanatanga, kia waimana te ao matua me ngā mātāpono. Ko te ao matua! Kei te pakanga atu mātou ki te kāwanatanga kia mau i ō mātou ake tikanga o Te Aho Matua me ngā mātāpono i roto i ērā mahi. Ko te waka eke e kōrero ana ki te oranga o te reo, te oranga. o te ao Māori hoki, me te tuakiritanga o Te Aha Matua. Kua oki mai te kapa a Ka o Waitara ki Te Aʻu Reo Māori o Te Unga Rangatahi, hei tā King Cassidy, e rangiwaka iraira tēnei ki te māngai i a Waitara. Kua roa mātou e ngaro ana i tēnei kaupapa, i tēnei rā i whakakanohi mātou i a Waitara. Ahakoa ngā aupiki me ngā aueke o te waka taetae i tū i Wanganui i te tau 2021, e tū wakaiti ana a Edwards i tōna kapa o te ngākau o te awa i tū i tēnei tau. Ko te mana o te karanga taike. Ka taku hanga aku here. Nā te mahi a tōna whānau e. Ki tō reo, nō te mahi i tukina. Wiriwiri e. I felt good actually, I was a little bit scared, our group was a little bit scared but um yeah we were nervous, bit sad coming back from last time but glad that we came back strong. I te tau 2020 mā wā ka waka kano i te kapa o te ngākau o te awa me te pōtiki hononga kura i te roe o Aotea ki ngā waka taetae kura tuarua i nere ana, I te waka o Maui. Phoenix Muni Green, Te Reo o te Uru. Tēnā rā koe e Phoenix i tēnā pūrongo. Koia rā ko te pae rangata i 2023, ā, i tū ake ki Te Āwera i tēnei tau. ā, e wā i whakataetae mā te unga rangatahi ki ngā tūranga, ā, ki te whakataetae ā-motu ka tū ake a te rātou. Ā, oi anō rā, koirā ko ngā tini kaupapa i ua ake i tēnei tau, āna mō te raupatu, ā, koirā hoki mō te wetenga o ngā ture, ā, e mea wero ki ngā kaiwhakawā. ā, i runga i te, i runga i te riri pea, i runga i ngā kare ā-roto e pono ana ki te tangata. Koinei, koinei nā, ko te wā i tika, hei tuku i ērā whakaaro, hei tuku i ērā kare ā-roto, hei rangona e te tini, e te mano, e te marea ka tae atu ki reira, ā, tae rā anō ki ngā taringa e whakarongo ana i ngā kāinga, e mea waka wānanga i ngā tāngata, ā, e mea waka wānanga i te iwi, ki ēnei take o te wā, ā, ki ngā take pēnei i te ao matua, ki wea ko ea, ā, te wā i rongo ai te reo o te Māori, ā, i roto i tērā kaupapa i kīa nei ko te ao matua. Nō reira, koinei, ā, te papa tūngāwaewae o te rangatahi, wea anō ko te whakaaro e rangatira tonu ana. Ko ngā kapa e toru, ā, ko ngā, ko ngā tūranga e toru i tēnei tau, ā, i te tūranga tuatoru, koia rā ko te kupenga o Maruaonui, ā, i te tūranga tuarua ko te pōtiki Onongakura, ā, ko te toa waka i uwaka i tēnei tau i te pae rangata i 2023, arā, ko te ngākau o te awa. E te iwi, ka uri te kei o te aro i tēnei wā, te kei o te waka, ā, ki te puna o te wai maʻi. Anei a Eruera Rerekura me tēnei pūrongo. E maa nga aeaetanga mai mo enei rangatai e tauira enei no te kura aiui o Koko Uia, ko to ratou e tiro ia ana nga mai ki tenei wheketere anga waka, ara ko Q-West. Axiom Training is a commercial um based training facility um a variety of um courses that we run.

wanting to do, you know, so like more trades pretty much. So we went to Q West and it was actually really interesting learning about how long it takes for the boats to be built, um, how long and big they are in real life, mm, and how much money it takes to build them. Te aua nei ko tō te kākano ki roto i o rātou inengaro, me pē e a rātou e para i o rātou uarai,

Mei kore ake ko ngā tāngata pērā i a Salita Taputoro, kua kore ēnei rangatahi e waiwāia ana ki tēnei kaupapa. My school and fast leader and matua pīwhara, yeah. I would like to thank um, my auntie Salita, um, yes,

You know, we all have to communicate, all have to write down something. Um, so there is a content there that they have to understand that they need to um, have those skills as well. The practical side of things just come naturally for them. E waka rite ana a tātou rangatai kia wai mai a muri atu i te kura, ai oranga mō rātou, mi o rātou wānau. Iruiri Rerikura, te reo o te uru.

Ko Te Aaoki te mahi. Hei muri i tērā wā, ka mutu, ka pēia rānei te wāngai, te āta wāngai i te whānau, ā, i tērā wā, nō reira, koinei tētehi puna kū ruku ia e ia, ā, e te rangatahi nei, ā, me te āta whāwhā haere i ngā rauemi o tētehi ao, te āta whai whakaaro mēnā rānei koirā pēti Koira pea te te iara ei taka i māna i tana whai maʻi. Hoi anō koira oki ko te te kaiako ka kī mai ki tātou, ā, e ara i te mea ko te maʻi a te ringa noi o engari me mana tonu ko tēnei mea te tuʻi kōrero ērā kātūāuatanga o te o ngā ripoata te pānui i ngā toʻutoʻu Ērā uatanga katoa. He mea nui a te pepa me te pene tēnei mea te ranga au i te kupu, i te kōrero, engari ko te mahi ā-ringa pea ko te whakatinanatanga o ērā, o ērā whakaritenga. Hoi anō e te iwi koira ko tētehi puna waimahi ki roto mai o Wanganui. Ā, i tēnei wā ka uri te aro, ā, kei te aro atu tātou ki tēnei aroanga ou, ā, me te tūtakitanga te noota i a Ngāti Ruanui rāua ko Ngāti Maru e ea ai tēnei āuatanga. Anea Phoenix Manly Green me te pūrongo. I karauiui atu ngā iwi o Ngāti Maruwaranui me Ngāti Ruanui ki te piriti o Kaauri, ki te waka tau i te mauri mo te rori au. Neke atu i te rua tekau tangata no waka kotahi me etahi atu kaimahi i tae atu ki tēnei kaupapa. E one one, e wenua. So today's kaupapa is about turning the soil and beginning the construction of the new bridge here on the Kahouri stream.

He maringa nui tēnei mō te iwi o Ngāti Ruanui ki te tae atu ki tēnei kaupapa. Ei tā Nui, kei te arikoa te iwi ki te wai ononga ki te kaunihera o Whakaaurangi. Ā, te kaupapa nei e karanga ki a mātou, ā, e ariko mō Nāti Runui, ā, ki te hoki mai ki tērā whenua, ā, ki te tū ā tātou, ā, mana i runga i te whenua, kei Wanganui, ā, Whakaahurangi.

Kia mutu pai ai te waianga i te arawiti au, hei uara i au maru mo nga tini tangata, ka whakawiti i tenei arawiti. Hei te takiwa o te kotahi tau tenei arawiti ka mutu. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru. Tērā te ara anga ou o ka ouri, me aku mihi ki a koe Phoenix i te whakarite mai i tērā pūrongo mā tātou. Ko Ngāti Ruanui rātou ko Ngāti Maruaranui, ko Waka Kotaʻi, ko Ngā Kauniira, ko rātou katoa e whai pānga mai ana ki tēnei whenua, i ui tahi ai ki te ki te tuku i ngā karakia, ki te āta whakariterite i ngā whakaaro mō te mahi kei mua i a tātou, arā, ko te whakarite mai i tēnei ara. He mea nui tērā, te tuku i ngā karakia kia tika, te whakarite i te ea o ngā whakaaro, kia rere pai ai ko ngā mahi hei roto i te wā anamata. Nō reira, kāre e roa ka kite mai i ngā uaua o tērā ara anga ou kei Kaouri. E te iwi e, koira katoa ngā pūrongo kua ū ake i te reo o te uru i tēnei wiki. Ko tēnei ka mihi atu ki ngā pou reo irirangi Māori, ki Te Korumako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui a Awa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. E rauaro ai i rere ai te pāpā o tanga nei o Te Reo o te Uru, o Te Kupu o te Uru ki a koutou e te iwi. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi kau atu ana ki a koutou.